Mzirasi.
Kana maswera.
Kwese zvokuti munhu anoswera akatsamwa kunge munhu arotengesa nyuchi zvinoda here izvi? Ha? Pane pamuri kunzwa pari kunzi nzii nzii. Aiwa, asi zvandiri kubvunza. Iwe wane wane madays mangano akangofuta ipo. Pa ora, pane chinotsamwisa. Hatechi kuziva kuti mune makatsamwira kazvima birthday izvo. Ha?
Rinoshamisira chiiko birthday rachona? Nhai. Rinombori nebasa rei? Asi present yacho handiri kutoida.
Zvakangofanana parakadarika pacho ndosaka ndatora rine basa rei? Because dai rarakakosha ka ingadai yakauya present. The latest yaungadai wakauya nayo ungadai wakauya nayo manheru. But rakangodarika wanongere gonzo. Murume mukuru muchingotunaira muchingofamba famba muchadza ndipa present. kuri akakuti ari arina basa imi mazvira zvina mbokukosherai iwe haikona kuti wange munhu atumwa iwe wazvinzwa haa zvinhu zvacho unozozvinyanyawo kana naihwa pakuti utonditambira zvakanaka ndatouya futi nayo president yacho titaura zvinhu zvemabasa tetine maaka izvi zvatine chipinda tichiona kuti togadzirisa se iyo ndopaonanga wakakati mm, mm.
handisina mbozvitarise
ukona chaitika kamai mwana President yako yakanonoka nechinhu wani. Handi wakanzwa kuti kuMozambique kwakaitwa anzi cyclone T Fred. You know I cyclone Fred. Eh. Fred. Eh. Saka zvakaita amira kani chimbopora. Nyaya yakaita kuti president yenyu inonoke. Mm. Inyaya yekuti andimuudza kuti kuMozambique kune cyclone hanzi cyclone T Fred. Fred Fred iri kunetsa kai. Eh. Saka gonyeti racho rakazviwa nemvura. Baranobudira ku kuzambia handimukuona manje saka maprocesses acho emapepa ekubva kupi kuzambia manje ndo akazodhileya zodai akatouya musi wacho iwo eh. eh.
kuzambia right eh, rakadaiwo bva raenda kupi nemvura mira kana atichione present ah, present mm. eh, Chichinyatsorisoo pakanaka kalenda iko. Kuitira kuti fambe. Aiwa, ndakutengera original chaiyo chaiyo zvekuti iwe ukapfekawo indopfekawo andi kuti kuti zviita sei zvifambe zvakanaka.
Ko chiiko? Dze chi bhutsu ibhutsu rudziko idzi dze- dzi- dzine shena idzi. Mai mwana, ndedzemubhero. Dzemubhero dzine shena kudai. I'm not talking about Mozambique here idzi. ndopana achiti dzakambozuiwa nemvura dzikaenda kuzambia mvura yacho inenge isina madhaka originary amuna kuziba bhutsu idzi ha kuba chiko originary bhutsu ichi tarisai mono jiginary ichi aiwa honai muri kuona oh, tarisai mono tarisai mono muri kuona ah, shuwa shuwa shuwa shuwa murume mukuru murume mukuru dai watomboedza ine shena muchindigira bhutsu ine shena panapa Bhutsu idzi dzamunetenge makumurira munhu muroad idzi. Hamuna kukumura munhu muroad here imi? Kukumura munhu kuita sei? Murume mukuru shuwa kundigira chibhutsu chine tsvina chakadai. Ini ndiri kuti yambozviwa nemvura kai. Zihombe yakadai here imi? Bvai pano nezvibhutsu zvenyu. Hapana chiito kuti bvai pano nezvibhutsu zvenyu izvi. Bvai. Bhutsu iori. Ibvai pano nebhutsu idzodzo.
Bvai pano.
iyo tifred yacho yakuti wambirawo mabasa kuti amabira munhu murodhi mbavha ibai hambavha kuita sei bai murume mukuru zimbavha amunyare e bhutsi original ya unenge uri iwe wega wega murodhi uri nayo bhutsi iyoyo ndati ibai panapa ini ndamuda kukwidza hasha dzangu manini munondiona ndichizvierengera bhuku rangu panapa ndakazvigarira moya muda kundikanganisa futi mudhi yangu murume mukuru hamusvodi mbavha
handina chandotenda mbavha yemunhu